Durmuş bul ýatdan çykmajak başdan geçirmeler ýa-da hiç zat. Aklyňy hiç zat syýahat ýaly ösdürýän däldir diýilişi ýaly. Dostlar, şu wideoda köpden bäri arzuw edip, syýahat etmegi höwes eden ýerimize gitdik we elbetde bu syýahatymyzy iň ýakyn kanalymyzyň agzalary bilen paýlaşýarys. Sebäbi syýahat etmek gyzykly zatlary öwrenýän adamlar üçin Tüýs gerek zat. Bu günki syýahaty dünýäde iň romantiki ýüz ýerleriň sanawyna girip, öz gözelligi bilen haýran galdyrýan ýerimiz hakynda taýynladyk. Salam dostlar! Bu gün biz Meleguş kinosynyň düşürilen ýeri, Ahlamon kinosynyň köp ýeriniň düşürilen ýeri, we ýurdumyzda iň meşhur dagda ýerleşýän obalaryň birisi Enaryň, Hozuň, Böwürseniň, Zirkiň, Fistaşkanyň mekany bolan Nohur obasynda. Geliň bile, Nohur obasy nähili, o ýerde nähili owadan ýerler bar, nähili gyzykly adamlar bar, Nohurda nähili medeniýet bar, Nohuryň tebigaty nähili, Nohurda nähili üýtgeşik owadan daglar bar? Başga-da nohurda nähili gyzykly zatlar bar bolsa, bu gün siz bilen bile seredeli. Dostlar, eger-de size Türkmenistanda owadan ýeri ýok diýseler, oňa hiç ynanmaň. Özüňiz geliň, özüňiz serediň we özüňiz göz ýetiriň. Biziň ýurdumyzda nähili owadan ýerler bar. Nähili ajaýyp. Aýdyp ýer ýaly däl. Hem howasy, hem tebigaty gaty owadan, gaty gyzykly. Elmydama syýahat ediň, göz garaýşyňyzy giňeldiň, düşünjäňizi ösdüriň. Aşgabatdan birnäçe sagat uzaklykda ýerleşýän Köpetdagyň günbatar tarabyndaky asyrlar boýy özboluşly däp-dessurlary, üýtgeşik geň galdyryjy arhitekturasyny saklap gelýän dagyň müň metrden gowrak ýokarsynda ýerleşýän Nohur obasy bar. Jennediň künjegi diýilýän bu owadan ýere ýol uzak we kyn, beýikli-pesli ýollar, dag gaýalary bolmagyna garamazdan, emma haçanda dört tarapy daglar bilen gurşalan täsin, owadan, dünýäde deňi-taýy bolmadyk bu gözel tebigata gelen badyňa ýoluň ýadawlygy derrew ýatdan çykýar. Dostlar, biz şu wagt Nohura geldik. Ynha, arkamyzda Nohur obasy. Häzir Nohur obasy, Hytaýdan jaýlar görünýär. Daşdan gurlan üýtgeşik jaýlar. Nähili gyzykly adamlar bar. We başga-da oba bilen bagly ýaňky gyzykly zatlary göreris. Nohurda nahar iýip göreris. Nohuryň köçelerinden aýlanyp, jaýlaryny göreris. Umuman, bu gün biz Nohur obasyna, Türkmenistandaky iň meşhur dagyň içinde ýerleşýän iň gyzykly obalaryň birine. Dünýä bu bir kitapdyr we syýahat etmedikler onuň bir sahypasynam okap bilmezler. Biz bolsa Nohur obasyna bolan syýahatymyzy Nohur bilen bagly goşgy we onuň taryhy şahsyýetleri bilen başladyk. Dostlar biz şu wagt Nohur obasynyň merkezinde, ana merkezinde ýadygärlik bar. Hoja Ahmet Çaryýewiň ýadygärligi, Salkyndyr çynaryň goýy kölgesi, Alma-injir nara baýdyr jülgesi. Beýik dagdan iner şyrlap çeşmesi. Derde derman suwy bardyr nohuryň. Hoja Ahmet Çaryýewiň goşgusy. Ýene ýadygärlik, Atabaýew Muhammetguly Türkmenistanyň ilkinji magaryfçysy diýýär. Obanyň merkezinde şu ýadygärligi görýäs. Ýadygärligiň arkasynda-da ullakan, iki sany ullakan, ýok, iki sany däl, bir, iki, üç Dört sany ullakan çynar agaçlary kölege gaty owadan. Dostlar, öňem bir adam şeý diýipdir, Sen maňa näçe bilimlidigiňi aýtjak bolsaň, maňa näçe syýahat edendigiňi aýt diýipdir. Nohuryň edil orta arasynda köp asyrlyk ösýän garry çynar diýilýän çynar agaçlary bar. Bu çynarlar diýseň geň galdyryjy. Nohur obasynyň merkezinde we Nohur obanyň merkezinde iki sany ullakan çynar bar. Çynarlar gaty uly. Ynha adamlar şolaryň içine girip çykýarlar.

Onuň başky näme at bar? Eniş, Aman. Nähili bu? Onsa. Aras. Ejem. Kakam. Mamamjan. Atamjan. Şaýly okazuýaçsa Mamamjan kakam her hili adamlary atlaryny ýazypdyrlar. Ýani hem öz adyny ýazypdyr, hem garyndaşlarynyň atlaryny ýazypdyrlar. Ana nähili şeýle bir ynanypdyrda. Indi içine girýär. İçine biraz egirmeli bolýar. Men şu wagt çynaryň içinde otyryn. Çynaryň içi bir ýarym metr kwadrat. Ynha agajyň içinde adamlar pul goýupdyrlar. Onam gir gir içine. Ýokarsy ýene görünýär. Ýokarsynda ýene bir deşik bar. Ullakan. Ynha şu wagt men çynaryň içinde. Çynaryň içi ýanypdyr. E, ýanandan soň şeýle içi garalyp galypdyr-da. Maşdaga pul goýlupdyr. Adamlar abyçna Nime pul goýupdyr, naştady şir diýä. Atlary ýazypdyrlar, Eneş. Eneşiň adyny üç-dört ýerde okadym, bilemok. Bir gyz ýazdy muny ýa birnäçe Eneş gelip ýazdymy. Agajyň içi pol oýlan. Ýöne oňa seretmeden daşynda ýene agajyň e, ýapraklarym bar, ösübem dur. Şu wagt Çynaryň içinden çykdyk. Eýýäm ma adam, oçur, gelýän adamlar kän. Indi oçurymyzy berýäs, indikiler girsin. Hut, bärde ýene bir sany çynar bar. Nohur, dagyň üstünde deňiz derejesinden bir müň alty ýüz, bir müň sekiz ýüz metr beýiklikde hem potratlar we baglary görmek bolýar. Käbir maglumatlara görä, Nohur sözi Nuh pygamberiň adyndan gelip çykypdyr. Kyrk günlük ýüzüşden soň Nuh pygamberiň gämisi Nuhur obasyndaky Manaman daglaryň depesinde durupdyr diýilýän rowaýat hem bar. Şol ýeriň ýaşuly adamlary dürli gyzykly rowaýatlary aýdyp berip, Nuhurda tebigatyň ösümliklere we guşlara hem-de haýwanlara baý bolmagyny Nuh pygamberiň gämisinden ilkinji gury ýere goýberilen haýwanlar we ösümlikleriň tohumlary bilen baglanyşdyrýarlar. Nohrowanyň merkezinden bazaryndan geçip barýas. Ina ştaý bazary, çynarlaryň gapdaly, ýadygärlik. Onuň ştaý adamlar çynarlara zyýarat etýär ekenler gelip. Onuňam bu gapdalymyzdadam şeýle satylýan zatlar bar. Ina ştaýda mesde satylýan zatlar häzir mesde zatlaryny göreli. Hany nohurda dagda bitýän nähili gyzykly tagamly zatlar bar. Salowmaleýkim.

Menem sakyr adamlara peýdaly diýýär garagurt. Lawan. Hmm. Hmm. Bul şipa bilen. Ha, it burun. Hemes bärde bitýär, dagda bitýär şeýle edem. Bu näme zat? Acı ýowşan. Acı ýowşan diýýär. Bu näme peýdaly? Ha, gurşuňky. Bul? Lavanda. Lavanda. Ýaňky dagy dösüp duran zat dälmi şu? Agaç ýaly gyzyl. Bu näme peýdaly? Takyl goty. Bu näme peýdaly? Ha, çuňma. O, maňa ýer saldy eken. Bul? Ýazdy, suwalapdy. Davleniýa. Bu näme zat? Mumiýa. Mumiýa mı şu? Walerianka ýürek üçin. Ysmanak. Şu wagt hemme derman. Hemmesi hem şuň derman. Çaga üçin, saç üçin, dawleniýe üçin. Ştaýda aptekde ýok dermanlar bar. Özem hemmesi hem hiç hili himiýa ýok. Original na dagda ösen, dagda ösýän zatlar. Hatda şu zady ýaňy mundan öňki wideomyzda e, Şarlowa baranda ösüp durany özümiz gördük. Näme peýda etýär diýdiňiz? Dem gysma peýda etýär diýýär. Tak, men size şuň puluny bermeli. Başga? Dostlar, dünýäde satyn alandan soň adam çyndanam baý bolýan zady bul syýahatdyr. Obanyň çetinde bolsa Gyz Bibi diýilýän adamlaryň zyýarat edip, arzuw-dileg edilýän ýeri bar. Bul ýerleriň hem özboluşly taryhy bar. Gyz Bibi diýilýän Nohur obasyndaky zyýarat edilýän ýere geldik. Üýtgeşik ýer, adamlar bar. Bärde şeýle geçip barýar. Oglanlar bolsa sag bolsun. Şaýy zyýarat edýärler. Naşdady. Taryhyna seretsek, birnäçe dogan-gyzlar bolupdyr we bir wagt olaryň üstüne duşman çozanda, olaryň ýaýyp oturan hamyrlary şeýle daşlara öwrülipdir. Gyzlar gaçyp dagyň içine giripdir we dag ýapylyp, olary gorapdyr. Rowaýatyň aýdylyşyna görä, şul görýän daşymyz, gyzlaryň üstüne çozan esgerler gurbaga öwrülipdir we ondanam daşa öwrülip galypmyş. Bu ýerdäki ýaşuly adamlaryň aýtmagyna görä, birnäçe wagtlap şol ýerden, dagyň arasyndan suw akypdyr. We ol suw Jennediň miwelerini getiripdir. Ýerli adamlaryň ynanjyna görä, Jennete barylýan gapylaryň birisi şul daglaryň aşagyndamyş. Emma bir adam şul akyp duran ýere suwa düşüpmiş we şondan soň suw akmasyny bes edipdir. Elbetde, rowaýatlaryň aýdylyşyna görä, bularyň haýsysy çyn, haýsysy ýalan. Emma biz. Özümizde bar bolan tehnologiýanyň kömegi bilen gyzlaryň girenden soň ýapylyp galan dagynyň aralygyny boldukça wideo düşürip, siz bilen paýlaşmagy makul bildik. Şul ýerde görşüňiz ýaly dag ýapylandan soň arasynda galan açyk ýeri. Ullakan çynar, galyň. Onuň çynaryň arkasynda ýaňky dagçylar iň bägübir giden adamlar zyýarata gelipdirler. Staze zyýaratynyň Gyzyny diýýäris biz öň sadaka berip durlar. Dostlar, Gyzbibi diýilýän ýerde şunuň ýaly mukaddes suw diýilýän suw ynha şul suw. Şu suw içen adamlaryň arzuwy hasyl bolýamyş. Stadyýa şunça gelin gyzlar gelipdir arzuw etmäne. Olaň çagajyklary hudaý ýol beripdirler. Gaty gyzykly ýerler, hakykam üýtgeşik ýerler. Aha. Şu täsin bir üýtgeşik daş. Bir waga meňzeýän. Oň ýanyny barýas. Arkamyzda e, Nohur obasy. Bu gün bolsa bul ýerler gezilip arzuw edilýän ýere öwrülipdir. Ynha görşüňiz ýaly başga arzuw etmäge gelen adamlar bilen gabatlaşýarys. We bu ýere Hudaý ýoly bermäge gelen adamlar bize hem duz dadyp, arzuw maksatlary hasyl bolmagy üçin çäresine gatnaşmagymyzy ýüzlendiler. Biz hem elbetde gatnaşdyk we duz datdyk. Her bir arzuw, hyýallary bilen gelen adamlaryň Islegleri kabul bolsun, hasyl bolsun. Dostlar şu wagt Nohurda zyýarat edilýän ýere geldik. Adamlar gaty myhmansöýer. Naş daýza, Duz Kerem hödür etdiler. Bizem dadyp göreli, iýip göreli. Janky sadakalary kabul bolsun. Indi bir ýola düşmezden öň çörekden uly bolmaly-da, çöregiň duzuny dadyp gideris diýdik. Ynha, aslynda duzuny dadyp bilseň goýbermeýärler, şuň ýaly adamlar bärde. Ýaňky gaty sada, gaty myhmansöýer Füsun aga. Ondan kabul bolsun. Dostlar, eger-de içiňizde owadan tebigaty, gyzykly ýerleri, taryhy ýerleri, üýtgeşik arhitekturany halaýanlar bar bolsa, onda Nohur obasy edil siz üçin. Nohur obasyndaky daglaryň iň beýik nokady Üç guýy diýilýän ýer. Üç guýy nokadyndan örän giňişlik tebigatyň görnüşini synlap bolýar. Öňem biri şeýle diýipdir, Biz durmuşdan gaçmak üçin syýahat edemizok, biz durmuş bizden gaçmazlygy üçin syýahat edýäris. Nohurobanyň jaýlaryna we zaborlaryna seretsek, özboluşly daşlardan ýasalan, biz bolsa obanyň darajyk köçelerinden aýlanyp, nohurlylar nähili duýgyny başdan geçirýän bolsa, bizem şony geçirdik. Nohurobanyň Köçelerinden ýöräp barýan, köçeleri dar. Yzdan gelýän maşyny görseňiz, bir maşyn geçse, gapdalyndan başga maşyn geçener. Onsoň ina şeýle esasy esasy arhitektura şu dizaýnda daşlardan örülen derwezeler. Şuň ýaly Gaty köp köp jaýlar köp stenalar çyňalar nemeden örülen i köçelerem görşümiz ýaly darajyk üýtgeşik bir oba arhitekturasam ja jaýlarynyň ýasalyşam dagyň içinde hemmesi şuň ýaly gyzykly indi şu köçeden gidip bak nohur obanyň köçesinden ýöräp barýas. Biriniň gapysyny kakyp, içine girip görelimi? Bar birine zat aýtmaýardy. Belki ýalňyş düşünmekleri mümkin. Bu daşdan ýasalan zaborlaryň örülişi we gurluşy bilesigelijiligimi artdyryp, Nohurly ussa agamyzyň ýanyna barman hem durup bilmedik. Şu wagt şu taýda zabory näz düzýärler daşdan. Edilini şeýle goýup barýar. Aýratyn bir syr bar maňa. Bolşuna goýup gitýäňda. Arasynda palçyk ýokmy? Bar, bakan goýdum men. O 30 santimden. Ha, her her 30 santimetrden palçyk goýulýar ekeni. Ana aslynda şeýle pazl düzülen ýaly e, zabory, daşlary düzüp gitýärler, onuň aralaryna palçyklary goýup gitýär. Ynha, biz Nohuryň iň meşhur zaborlarynyň örülişinem gördük şu taýda. Men näçe uzaklara gitsem, men şonça-da öz-özüme ýakynlaşýaryn. Dostlar, siz döwler tanaýaňyzmy? Ertekilerde we kinolarda döwler hakynda görensiňiz, şeýle dämi? Edil şol döwleriň käbirleri Nohur obasyndaky Döwüň öýi diýilýän gowakda ýaşapdyr. Hawa, sebäbi Nohur obasynda Döwüň öýi diýilýän gowak hem bar. Bu gowakda gijeleri adamlaryň gygyrýan sesleri hem eşidilýärmiş. Elbetde, biz gije çenli ol ýerde galmadyk, ýöne adamlaryň sesi eşidilýän bolsa, döw ol adamlary näme edendigi eýýäm özüňiz bilen bolsaňyz gerek. Gowak gaty uly we gowagyň içi ýagtylandyrylyp, içini jahankeşdeler görer ýaly şertler ýasalypdyr. Dostlar, jahankeşdelik degýän zat. Ýene-de Nohur obasynyň köçelerinden pyýada geçende-de ýa-da awtoulagda geçende siziň ünsüňizi çekýän bir aýratynlyk bar. Bul, Nohurda mazarlyklaryň üstünde geçiniň we goşuň şahlaryndan odanlap goýulmasy. Has dogrusy, bu däp-dessurlaryň nirden gelendigini bilmedik. Ýöne bu geň galdyryjy üýtgeşikligiň ýanynda saklanyp surata düşmekden saklanyp hem bilmedik. Mazarlaryň köpüsiniň üstünde, hatda poçti hemmesiniň üstünde diýen ýaly owadan-owadan şahlar bar. Şahlary reňkler bilen bezelip goýlupdyr. Ýagny men Türkmenistanda birinji gezek görýän şuny ýaly. Şahlar hatda çerip goýlan ýerim bar, diňe şah goýlan ýerlerem bar, ýöne gaty kän. Birinji gezek görýän. Gaty bilemok entek manysyna doly düşünemok ýöne şah goýulýar ekende indi şu görülýän gonamçylyga göni ünsüň çekýär ýol gara maşynda geçip barýarkaň eýýäm ünsüň çekýär içinde çiliz çup ana içinde gaty köp gonamçylyklar bar dostlar Eger-de siz bul şahslaryň bezegi hakynda we bu däp-dessury hakynda bilýän bolsaňyz, bize kommentariýalarda ýazyň, bu biziň agzalarymyz we biz üçin örän gyzykly maglumat bolar. Bir wagtlar Nuhur obasynda birnäçe çeşmelerden gözbaşyny alýan elli üç metr ýokardan akýan Şarlawuk hem bar eken. Emma wagtyň geçmegi bilen çeşmeleriň ekerançylyk ýerlerine akdyrylmagy sebäplimi ýa-da Ýer titreme arkalymy bir wagtky gözel şarlawy görüp bolmady diýjek bolýandyr hökman. Elbetde, biz ony gördük we siz bilen paýlaşýarys. Emma öňki wagtlar bu şarlawuk häzirkisinden has uly bolup akýan eken. Bu şarlawuga gelip, onuň suwunda suwa düşmek isleýän syýahatçylaryň we jahankeşdeleriň yzy üzlenok. Nohur obasynda gaýalara çekilen ýoguçlary hem görmek bolýar. Bu daglarda juda köp täsinlikler bar, gyzykly ýerler bar. Bu düýe guşlaryň şekilleriniň haýsy döwürden galandygyny bilýäňizmi? Görüp otursak, kimdir birisi soňky ýigrimi ýylyň içinde bu düýe guşlaryň şekillerini çekipdir. Emma bul oýun bilen nohuryň täsinlikleri dynmaýar. Sebäbi fizikanyň kanunyna gabat gelmeýän Ýene-de bir üýtgeşiklik bilen gabatlaşdyk. Bu bolsa, ýoluň beýikden pesligine gitýän ýerinde awtoulagy öçürip, neýtralkada goýsaň, awtoulag aşakdan ýokarlygyna tarap hereket etýär. Dostlar, bu bizi örän gyzyklandyrdy. Ýeriň aşagynda magnit barmy ýa-da başga nähili üýtgeşiklik? Güýjüň bardygyny bilmedik. Emma awtoulagy her dürli barlap goýup gördük. Ol aşakdan ýokarlygyna hereket edýär. Bu täsinligiň jogabyny bilýänler bar bolsa, bize kommentariýalarda hökman ýazsynlar. Bäk düşündirlip bolnan zat däl. Maşyn neýtralkada ýokarlygyna gitýär. Adamlar aýtýar, bu taýda magnit bar diýýär. Magnit ýaly demri. Maşyn ýokarlygyna çekýär diýýär, ýöne uklon beýle bolmazlyk şertinde maşyn beýle gidip barýar. Prosta düşüner ýaly däl. Ot ömrümde birinji gezek görýän maşyn neýtralkada uklona garşy gidip barýar. Adamy bagtly edip bilýän üç zat bar, birinji söýgi, ikinji gyzykly iş, üçünji bolsa syýahat etmek. Dostlar şu wagt biz Nohur obasynyň ýene bir köçesinden ýöräp barýas. Köçe. Şeýle daglyk, beýikli pesli, nä bir bir tarapynda kanal, bir tarapynda agaçlar we daşdan örülen zaborlar, daşdan örülen jaýlar özboluşly hakykatdan hem gyzykly oba, ynha edil maňlaýymyz daga gelip dirýär. Dagam şeýle üýtgeşik bir goňur reňkli daşy bar. Şu wideoda Nohur obasyny gördük, onuň owadan tebigatyny, aýratynlyklaryny. Ynha şu wagt görşüňiz ýaly, biz Nohur obasynyň bir adaty köçesinde durus we arkamyzda kanal we agaçlar bar. Agaçlaram nähili agaç? Bu agaja söwüt agajy diýilýär. Şu daýdan görünýän agaçlar söwüt agajy. Söwüt agajy bilen näme diýesim gelýär? Şu günki Nohur obasy hakynda aýratynlyklary size görkezmek üçin, tanatmak üçin. Söwütli mebel kompaniýasyny biz sag bolsun aýtýas. Söwütli mebel şunky wideomyzyň hemaýatkäri size tebigatyň gözelliklerini, gyzykly ýerleri, başga-da syýahat bilen bagly, başga-da Nohur obasy bilen bagly bir giden zatlary görkezmäge hemaýat etdi. Şol sebäpli Söwütli mebele sag bolsun aýtýas. Söwüt agaçlary arkamyzda dur. Söwütli mebel ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli mebeller, elde ýasalan klassyka mebeller, diwan, kreslolar, ýatylýan mebeller, aşhana mebelleri, şkaflaryň dürli görnüşleri söwütli mebelden görüp alyp bilersiňiz. Täze mebelleriňiz gutly bolsun syýahatlaryňyz kabul bolsun dostlar kanalymyzda galyň ýene bir gezek söwütli mebele sag bolsun aýtýas söwütli mebel bilen bagly maglumatlary wideonyň aşagyndaky ssylkadan görüp bilersiňiz. Dostlar bu owadanlygy hakykatdan hem şu tebigatda durýan duýýan Sen bu dünýäde bartyňy duýýan. Sen bu dünýäde ýaşap ýöreniňi ynha şu owadan tebigat, howa, otlaryň, gülleriň ysy ynha şo duýdurýar. Arkamyzda Manaman dagy. Nohur obasynyň ýene-de iň bir Meşhur dostoprimečatilnostlarynyň birisi Manaman dagy. Taze görünýän dagyň ortasyndaky ýer bolsa Nahur obasy. Ýokardan seretýäň bir jamyň içi ýaly ýa-da bir käsäniň içi ýaly diýlişi ýaly daş-töweregi dag bile aýlanan orta aradaky tekizlikde oba bar. Näle eken? Nahur obany haladyňyzmy? Onda kommentariýada öz pikirleriňizi ýazyň, wideony halan bolsaňyz laýk basyň. Kanalymyzy meşhur etmäne, ýurdumyzyň şundaly owadan tebigatyny, owadan ýerlerini meşhur etmäne sizem goşulyň kanalymyzy bile bile ösdüreliň. Isleseňiz sizem öz goşandyňyzy goşup bilersiňiz. Başga ýurdumyzyň haýsy ýerini göresiňiz gelýän bolsa bize ýazyň. Sag boluň berýän teklipleriňiz üçin biz. Ol ýerlere hökman geleris. Aýlanarys, gezeris, o taýlarynam görkezeris. Şeýdip dostlar, Nohur obany aýlanyp bolduk. Indi Nohur obasyndaky magnitni ýer, Nohur obasyndaky gadymy çynarlar, Nohuryň bazarynda satylýan zatlar, zyýarat edilýän ýerler, Manaman dagy gyzykly tebigat. Men şu dagyň tebigatyna aşyk boldum. Siz gaýdyp bilersiňiz. Men bolsa şu dagyň tebigatynda ýatyp,